in Parasidiap tlangaunak ah ramchung ramleng a zohtu vialte hi bantuk in tonnak caan ṭha an kan petu kan Pathian min thangṭhat si ko seh. Cu hi bantuk in a siamtu mipi he biaruahnak caan ah tiah kan fapa Koimang Tung zongah lawmnak tampi ka nei. Mipi hna ni ni caan hi kan miphunpi kan ṭah caan si. A ṭahpi, a fakmi vialte i nunnak pek i Mara miphun cate a rian an ṭuan i CDF ralkap ṭhan hai an si. Atu CDF ralkap hi ka zoh hna tikah chimh a ngai bik an si. chim a ngai bik an si. Anmah tawk tein CNA he raltuknak ah hin keimah ka theih ding ahcun Chinland Kong si siseh, Chinland cozah i riantuannak ah a zur bikmi an si. An lungthin hi kei cu ka duh tuk. An lungthin te ka duh tuk. Ni ni ah Nihin ni ah kan miphun um ve komi ah Chin ai timi ah Sidiap Mara nih an ti khawh tawn ral an tuknak khan an pasal ṭha taktak an nunnak pakhat te ummi an ui lo Mara ram caah Mara miphun caah Mara biaknak caah mah kan thei hau an ui lo hi an ral tuknak hi kan thei peng an mah tein an thuat ko hna a bik in miphun dang a va aumi yakhai miphun a rak kan uk timi kha atu hi an va tuk mi si cu an va tuk mi si Cahcun Mara ramchung ramleng ummi hna, kei hi Mara te ah kai ruah vemi ka si. CNA, CNF hi Chin miphun caah rian kan tuan. Kawlram i EU ah timhmi taiinta hriamtlai ah rianṭuanṭi an si. NUG ah rianṭuanṭi kan si. Kawlram pumpi ah rianṭuanmi ah kan si ti kha na kan theihpi hau. Maka chungah cun Mara CDF hi amah le a tau in amah le a rian cu a ṭuan bak. A ṭuan bak. An politic hi a dik bak. Khakha a zei khi dah na va ṭanh rih? A hobu khi dah na va ṭanh rih? Khakha kan i fian hau. CNF hi mara saupi ka rak um cu. Mara i Chin miphun ahhin Baibal ca a nei hmasa pawl si. Em ti zei nan ti hme? Mino, mino bu em rei hmasa bik an si. Kei cu ka zahpi lo cu. Ka zahpi lo cu. Amah vete atu bantuk nuih u ṭaw hlah i a vun chuah tikah Andiep, Sidiep khi zei ti na a si, an upa he zei deh an si ti hi kum li liang kum nga ral kan tuk na i fiang cang u. Miphun dang rak hruai ruangmang i na rak Mui seu ah a tuah cuahmah ah Mara ram hi kan hrawh lai. Mara miphun hi kan hrawh lai. Tuak! Hi atu ahhin nan theih ding ah mi online hi ICC nih cazan cuai Rohingya a thah hna ruangah atu ah AA ai timi thuhmian nai te zeidah an tuah nan theih atu hi cazan cuai hna. International aw vawleicung pinitasan cu i cuahmahmi chungah nai tel si ahcun ramleng na si zongah na luat lai lo. Atu AA ṭhumian ah a rak kawm cuahmahmi Mara na si ahcun ramleng zongah AA ai timi ṭhumian hna hi atu hi Muisihua Khet le Rohing ah a thahnak ruangah taza an cuaimi mi awng le taza an cuaiṭi hna. Atu mah tlaihnak ti le cangka in internet sin le America ram kip umi vialte an i phuah dih hna, an i tlaih dih hna lai hi. Na kha i fiang cang. Atu Mizoram ummi zong an i tlaih khawh hna. Mah cun Mara ka dawtmi miphun hna, ka dawtmi unau hna, na dirhmun kha i ruat. Hrokhrawl in hitiin NDF hna hei der i hrokhrawl ti kan fa nau le zei thei lo vun thihter kha a phung si maw? Mara na do taktak maw? Mara ram na duh taktak maw? Miphun na duh taktak ma mara timi hi ziah miphun dang na hruai tiah muiseu ah a tuahmi cuma uktal nai tim CDF mara cungah zakhat ah zakhat kan dir atum kan rakap zong ka kan um pengmi an si Nan fak lai. Andy a ummi ka fale hna, na caan um rih. A ren nakin, a ren nakin rak i fawnh u, rak ra u.

Atu hi kan tuah cuahmah. Kanmah mara tein i ukmi kan nan duh lo i ma yakhai kan i uk tal lai. Kum nga dengmang kan kal cang. Ruat u mipi hna hrut ti la u si. Pastor hna kan ralthat hau. Mara pastor. Ya Khrifa na si. Tiah tu a zohtu na si, tu hruaitu na si, tiah a diknak ah na dir ngam lo. Yakhain kong na theih cu ta. Mi Aung kong na theih cu ta. Ya kan biakin bom an thlak di hi, kan pastor an thah hna hi. Maka cu man na zulh peng lai. Chinland khawng si zong a zoh, Chinland cozah zong a zoh uh. Mana rami kan i bochan bikmi hna. Hi U Za Chom te Pu Bawi Kung te ne tel hi aw. Adarak luklak in kan fale nan thihter mi hna hi nan liam lai. Muiseu ah tuah lukmalak i nan thihtermi hna kan fale hi NDF pawl nan liam lai hruaitu hna pawl. Ni ni ah vawlei cungpi zongah Russia le Ukraine zoh u. Israel ah hi zoh u, atu ara hi Taluk zoh u, mi orlai a ka kip ah tarong sa bantuk a vak hi kanmah hmun ma cu hi vawlei hi Pa miphun i Pathian hi kan siam i Mara ram i Pathian hi kan pek i Mara ram zalennak Mara ram thanchonak khi ca duhnak ai pemi an ci si diam mara hi kan hleng hna lo thamia ro cho ro maleng bu

Andiam ko U Sawng nih a mara, Pampo nih a mara ri. Khamia ru do khai au to men. An i tlaih khawh hna hi. An i tlaih khawh hna hi. Hi fiang tein mara kan dawt ruangah kan chimh mi hna si. Phaisa tlai i mui sewa ka uk la tiam hriam a tlai mi kan si lo si diam mara hi. A nunnak pakhat te pek i mipi nih rawl a pek, a pek lo le ei lo ummi kan si hna. Kanmah le kanmah i thah kan duh lo, i nawn kan duh lo, thisen chuah kan duh lo. Amah vete miphun ah rak hruai ruangmang i rak kan uk ti cu kan huat. Kan huat. Asidiapmara zong nih hi kan ralkap pasaltha nih an nunnak an pek ko lai kha bantuk ahcun CNA zong nih an pek ko lai. Ka khin kan um ko khi CNA khi an thuat thoma lai kha bantuk kha kan unau si ko zong kan rual then si kan chung kal si kal tak u Tahcun hi ti nunnak a pemi, a nunnak pakhat te a memi, a policy a dikmi, International rian ṭuanmi Mara, Kawlram dothlennak ah rian ṭuanmi Mara, Chin miphun he rian a ṭuanmi Mara CDF an si. Pasangthan ah an ral hram a ral si diam hi an nunnak an pek ral tuk lo experience an nei cang ti timi um hlah seh mara ram ah khazei tiang nan na tlik lai mipi na tli la usih pastor na tli la usih khrihfa upa na tli la usih A dikmi rian kan ṭuan pinah miphun le ram ca pinah biaknak ca kan ṭuan hi bia kan dir ngam lo. Bia na ngeihchia hi na pek lo. Alat in pe hna u si. Ral na kah si hi na pekmi hi rak kan bawm u ti hi kei cu ka duh ti lo. A zohtu vialte kai tel ve, ka kah ve, thil dik ah kai tel ti kha fat ah chia usih. A hmaanmi ah kai tel ve, ka kah ve ti kha chia usih. Rak kap. Na phaisa in rak kap. Na phaisa in mara hi dawh. Na phaisa in mara hi kham. Mi zapi thei hau lo. Nangmah nih na theih poh ah nai uar lai. Pathian nih a theih. Mah ca cun ralchiat hi ṭih a nung tuk. Na ralṭhatnak kha na phaisa in langhter. Na ralṭhatnak kan na tuahsernak in langhter. A dikmi rian kan ṭuan i mi nih a CNA zong ka khin an um peng. Miphun dang rak uk timi cu kan huat tuk rua na atu tiang kan kan tlaih duh. Miphun dang ai hruaimi Mara miphun si hlah usih, Kawl ai hruaimi Mara si hlah usih, Yakhai ai hruaimi Mara si hlah usih, a dangdang miphun ai hruaimi Mara si hlah usih. Pathian nih an kan pekmi Mara ram si. Pathian nih an kan pekmi Mara miphun nih Mara ram an kan pek. Mara ram ca miphun nak uk a duh lomi CDF nih rian an tuan. Hi rian an tuan nak cu an nunnak an e pe. An kut ke ka tlamtling lo zongah an tih hlei lo. Maka cungah hi anungmi pathian nih an kan ungpi peng ko kawlram do thlennak ah a hmaanmi policy te kan kal ko Na thawng tung constitution Chinland Chinland constitution sui ah kan dia kho Kawlram pumpi ah kanmah lawng kan si a hmami a dikmi rian kan tuannak ah a nungmi Pathian i tla i ṭha te ngamh tein tiah phakpiin tuan hna u sih ṭih hlah u sih ṭihmi cu sunghnak si a dikmi ah dir ngam kha ralṭhat si ralṭhat kha tuahsernak a lang si siliep marani ni na tuahsernak nunnak pek pathian tlaihmi tein rian kan tuan ko hi kan tuannak tungah na nun chung caan tawite vawleipi hi tin ra he ai tu Kawlrampi an ṭap, Chinleng kan ṭap, Mara kan ṭap. Maka cung ahodah a mitthli hnawt lai? A mitthli hnawt hnga dingah na neihciah na phaisa rak hnawt ve, na ral hi rak kap ve. A nungmi Pathian tlaih buin hmai ah nawl chin lamang hna u si ti kha teinak kan hmuh deng cang hi teinak hmuh deng dingah i terzim ve ti kha chim buin ka bia ka dong pel tampi kai lawm